Tēnei maunga whakakoro nō tō koutou tūpuna nui tā Ueoneone, ko tēnei te tangata haere nei ki roto o Waikato, nā ka mō mai tāna nei wahine e whaia mō tātu, ko Reitu. Te hītori o tēnei maunga, te pā o tēnei kaumātua, ko Whakarongo te pā, te maunga o Whakakoro. Ka haueke tēnei kaumātua ki roto tēnei awa, Tētahi kaupapa roto i a ia, me haere e ki roto o Waikato. Ka haere e ki roto o Waikato, i iwi a te tangata aroha nui ngē i tēnei iwi. I tona taenga atu ki Waikato ki te piripiri atu ki tēnei iwi Waikato i te nui te aroha ki a ia, ka ka pā tētahi whāwhātanga mai ki a ia, he wahine kē reira ngā tuahine nei, e hia te aroha ki a ia. Ka pēnei te kaumātua nei ki a ia, Mo ā te tuku haranga ki tēnei iwi rangatira, ki ngā kōtiro o ki tēnei au, ko nekeneke ō rāua nei ngākau ki a au, me hoki au ki taku kāinga. Ka hoki mai te kaumātua ki raro tona maunga mea ngēnei ko Whakakoro ki runga tona pā hoki i a Whakarongo. I tona taenga mai ki tona pā, ka noho e konei, ka hau te aroha o te roto tana patu manawa, Ki te tahi o wenei wahine, e wahine māna. I runga te nui o tona aroha ki tahi i wenei wahine, ka tono ai e tona manu, tiki te tahi wenei wahine, e whaea mo tate. I te haerenga atu tona manu konei tenei maunga i tona pa, ka tae ki te wahine ke Waikato, ka kite nga tuahine e rua nei. Ka rongo nga wahine nei i te tiki mai i te aroha, taka tau te aroha o te tangata nei a Uiono nei ki te tahi o raua. Nō reira ka tomo te pūhaehae o ngā tuahine nei ki a rāua anō. Ka mea tētahi ko hau me haere, ka mea tētahi, tāua ngā tahi me haere. Ka haere kē te manu nei me ngā wāhine e rua nei. Tīngoa o ngā wāhine, ko Reitū, ko Reipae. I te huarahi, ka tā mai, tahi o tātou maunga, i roto o Whangarei Terenga Parāoa. Ka mea atu tētahi ngā wāhine nei ki te manu, Pēhea ana koe te tuki a māua konei ki tētahi wāhi okioki? Ka mea atu te manu nei, Āe. Nō te taunga atu te manu nei ki runga te maunga nei, ka tīni hangangia te tahi ngā tuahine nei i te mea mataara anō, ko Reitu. Ka mea atu ki a Reipae, ko tēnā taha koe te kāhiwina e mahi ai tāu mahi, hau ko tēnei taha o te kāhiwine. Ka tatari kia heke tōna tuahine ki te tahi taha o te kāhiwi nei, ka tīni hangangia tō tātou whaea. Ka oma mai ki tērā o tātou whaea a Reitu me te manu nei, ka hakarere atu e tōna tuahine i reira. Ka rerekē rāua, ka tā mai te huarei Haerekena ka tata mai ki Hokianga ka pēnei tū ki te manu nei. E peha atu te tawhiti ka tae tāua? Ka pēnei ki te manu nei, te tomo atu tāua i roto te awa nei o Whangapē mō Hiringaneitātu, ka tomo atu tāua ki raro te maru o te maunga mea ngeni o Whakakoro. Ka pēnei te wāhi wai rani ki kona tētahi wāhi e awa, E tukunga i au, mā te tuku taenga atu ki te. I kō tō tāna tāne nei, kō tō tātou matua nei. Ka pēnei te te manu nei, āe, tomotu tō te awao whanga pēnei, kei kōna tētahi wai, e pipi ake ana te wai, puna wai, ko reira koe ka tukua ai hau ki te whakatikatika i a koe. Ka pēnei te wahine nei, hono e heke ana au ki te tae atu ki tētahi wai, taka māku kō aku ngutu, mā te tuku taenga atu ki taku rangatira. Nā, ka tukua. E te manu nei, ka hamakare tō tātou whaea, ka ka mākūkū ōna ngutu, ka huangia tērā puna wai ko ngutu pakupaku. I te ka mākūkūtanga ōna ngutu i te wai nei. Ka oti tērā wai, ka rereke te manu nei roto te awa nei, tō tātou whaea. Ka tā mai, mō atu tana whitinga mai ki te awa nei, ka karanga atu te kaumātua nei a Uione Tau mai koe i tena taha, taha koe haka whiti mai ki tenei taha i au nei. Ka pēnei te kaumātua nei a Ueone nei, Tau atu koe kona ki te noho mārekinga i a Rani hou, pēna Rani te mana o Waikato ki a koe, rakau rānei. Ke hou mai koe i roto i au, hou wātea mai koe i ngā mana o Waikato ki runga i a koe. Ka tau te manu nei ki te tahi pito maunga, te taunga atu reira ka kite te Ueone nei, Te wahine nei, kia e te mana o Waikato. Ka huri rapangi e Waikato te ao o Whangapē nei. Tūtū te puehu, te mana o Waikato kia kaua te kōtiro nei whiti mai ki tō tātou tūpuna ki a Ueonere. Ka whawhai ngā mana o Waikato me te mana o tō tātou tūpuna a Ueonere. Tūtū pai te puehu o te ao o Whangapē, me aha te tūtū i te mana o Waikato. Ka pēnei iho te, tō tātou tūpuna. Ko Mōhio tō tātou tūpuna ū ōna nei ko Rarue ia. Tae ka huri ki te karakia ki tōna maunga kia whakakoro. Kia tukuhia koe te pūmahau, te pouritanga ki roto te awa nei. Nā te mea, Ara kau te iwi o Waikato te mana o Waikato mohena me pea ra te whiti mai ki au. Enari ko koe ko te manu, te riro mai tenei mana i au, te tuku te pauritanga me te kohu ki te maru o tenei maunga a whakakoro e whiti mai koe ki tenei taha. I runga o era kororo o te kaumātene ki tona maunga ki a whakakoro, ka tukunga iho te marumaru pouri ki roto te te awa nei, ko te manu nei te mea mohena te huarahi, Ka raru te mana o Waikato, ka riro mai tō tātou whaea ki roto i a tātou te rā nei. Nā runga o kotau ēnei hītoria, nā ka whiti mai ki roto te mana o te wahine nei ki roto te pā o te kaumātua e kīia nei ko Whakarongo. Te hītoria o tēnei maunga o tō tātou tūpuna ki aua e ono nei, ka haere tōna manu, nā, ka noho i roto tōna pā te Whakarongo. Takarongo o tona manu. I te kakenga ki runga tona maunga ki te paroro, ki te whakakoro ki tona manu. Na, ko tenei te hitori o tenei maunga. Na, i roto i tera whaea o tatu, o Reitu me to tatu tupuna, o Ueoneone, no reira ka pa kota tatu ko te ia tatu huihuitera nei ki to tatu maunga.